And the video e dey show the cockpit where the pilot apparently dey struggle to take control of the plane and they get voice for the background wey dey claim say na Nyesom Wike voice when e dey pray, e dey bind the devil you know, make the plane no catch. Plenty bloggers and on air personalities they don't give different account of the situation. E get one when one popular blogger talk, e dey make mockery of di minister, e say wetin concern Jesus and aerodynamics, you know im dey try to prove say divinity no get any business wit science. Well dat na how e understand am reach. Different pipu dey give dia different interpretation while some dey say um dis incident thank God sey e no happen, e go even make de minister now sey know sey life no dey im hand, e go make am tread carefully and cautiously. Many dey celebrate sey the plane or the jet e no crash. You know depending on who dey talk and which side the person dey. However now, Lere Olayinka, the media aid to the minister of the Federal Capital Territory, FCT, Nyesom Wike e don come out to say all di reports by bloggers say di minister almost get involved for plane crash e say na fake e say one of such report e put am out like dis say di minister Nyesom Wike plane almost crash today, e come turn to prayer warrior, e come dey beg make God save am. First of all, nothing wrong, the minister na human being. So for im plane to want to crash, if that na im be the true situation, and e pray for God to save am, nobody wan die for plane crash o. Weda di pesin na di strongest man in di world or di weakest man in di world, I no tink say anybody go prefer to die and den make e death come be by plane crash. So nothing wrong if di minister dey dat kain situation, e come choose to pray to di God wey e believe say e go fit save am. And true to type, if the story na true say na the minister, the plane no crash, na im be say God answer im prayers. Now the video wey dem share only dey show the pilots inside the cockpit and with the voice wey dey attribute to Wike so dey ask God to take control. Di voice kon dey tok, Satan, yu are liar! Fada, Fada, O Jehovah, blood of Jesus, Fada, it is time to prove yourself! Jesus, yu are in charge! O Jehovah, Fada, Satan is a liar! Fada, save my soul, save my soul, save my soul, O my Fada, my Fada! Na dat one be the things wey the voice wey dey allege say na Wike own come dey talk. Na Lere dey react, e come dey give reasons why the video na fake. For im statement wey e put on X, wey e be formerly Twitter, Lere say private jet with only you and your friends or family members on board, e say who go record such video, e come share am on social media. E say na you, your friend or family member and di plane dey get issues on air, na only your voice dem come dey hear, odas dey calm. E say dem chop winch abi? He say make una dey use una sense small small. That na how Lere come you know put am for perspective say that story no be true and that if na private jet as they allege, definitely everybody wey e dey inside dem know dem So who wan come dey mischievous, come dey post that type of thing? Of course, dem go fit easily trace that kind of person. Na the point wey Lere dey attempt to establish na be that one. People still dey react. You know, like somebody talk, he say Wike play na Nigeria, whether symbolically or real. He say Wike play no go crash o. Oh. He say because that one mean say Nigeria crash. He say he also dey symbolic. Say sooner or later, Di Wike symbolic plane e go crash, e say make God help us. Well, whatever symbolism im dey tok of, na im understand am. But odas too dey believe say well, if na true, den Wike e need to be careful um because di belief dey say e don step on many toes and as such not many people dey wish am well. Di question you go want to ask yourself, e dey step on toes is it rightly or wrongly and as a Christian if di voice um wey dey emanate from dat video no be ai generated no be fake if say na true wike call on god di god wey im dey believe on and dat god intervene for am So e matter wetin anybody dey wish am? Dis na di questions wey e dey beg for answer because many dey say make e go ask for forgiveness. Di question wey you go ask na forgiveness from whom and forgiveness for what? who e offend when e wan go ask for forgiveness. Country people, this story when Larry Olayinka don describe as fake, we will take and say Larry correct. However, Wike need to increase im prayer life and na good thing say this video don suggest say Wike too know how to pray and how to rebuke Satan. After all, Bible tell us if we hide inside God when we rebuke Satan, e go flee. Wike rebuke Satan and Satan flee, how you see am?